keys yes. concerning marriage uh -huh. e, pane zvandoda kuti unzwisise panyaya dzemarriage uh -huh. unozviziva kuti murume chano chinochengeta marriage haasi yeah. mahips haasi mahips chinochengeta marriage mm -hmm. haisi face chinochengeta marriage haisi uh -huh. mari trust me it's not about money yes. unoona munhu anobva kuchishawasha hills uh -huh. achienda kunopinda muimba yepurastic uh -huh. achigara imomo achisekerera kunge munhu asina kukwana uh -huh. it's not about eh, eh, the money you have uh -huh. inochengeta marriage ndoda kuti unzwisise chinhu chinochengeta marriage uh -huh. chinhu chinochengeta marriage is respect

achiuya murume kubasa hakuna chinhu chinouraya vibe chinouraya feeling kudarika mashoko anosprewa kunge ak47 ah, hakuna chinhu chinouraya mood yemurume mhm. se mashoko akashata there are some people wanoenda kubhawa get this kubhawa ah. hamwe doro ah. haatombo yo unofunga kuti munhu angafarire sinuka kudarika kudarika kudarika marelations ah. enyu ufunga kuti munhu angadaanoenda kunoona yekubhawa inorwadza mutsipo why because he feels respected at that place haanenge ari comfortable kana adzoka kumba murespecte murakidze kuti Ah, unomurespecta let yes. me tell you one thing pane zvakaitika uh -huh. uh, mumereji medu uh -huh. uh, this other day pane bonga rakafa uh -huh. rakutoorera padhuze pegedhe uh -huh. uh, just imagine uh, prophetes akandideza uh -huh. akati baby she, she called me with nice names ndakauya uh -huh. ndine confidence akanzi baby ndakati yes babe uh -huh. zvakanzi pane bonga raora riri pagedhe yeah. nemurirasa kure dedi uh -huh. just imagine yeah. bonga yeah. I didn't feel kuti ibonga ndakanzwa kuti urume hwangu yeah. hwakuda kushanda panapa uh -huh. ndava ndaenda kunotora bonga ndava ndarasa yeah. but if she used the wrong words yeah. if she didn't respect me uh -huh. I wasn't going to touch that eh, eh, bonga ro ranga rakutoora uh -huh. yeah. eh, trust me when you respect your man uh -huh. you see a different side of your man that you Amen. love be blessed amen regai nditaure varume havade munhu anotaurisa ndiyo mukadzi akaroma paya paunotaurisa oh yes paya paunopopota it's true paya paunowanza hasha oh yes zvinouraya mafeelings emurume kuenda pazero zvinouraya mafeelings emurume oh yes murume anoda mukadzi anotaura zvakanaka zvakanaka taura zvinhu zviri sweet oh yes Baba vachibva kubasa. Oh yes. Baba vanosangana nezvakawanda kubasa. Zvakawanda. Vanenge vachiremerwa nebasa. Oh yes.
Pavanouya baba.
Yes. Usavatuke. Usavatuke. Tambira handbag. Tambira kabhegi kavanako. Usati chikafu chenyu chiri muoven. Enda unotora chikafu. Wodhisha murume wako. Mapedza moenda kunogeza mese its good kugeza mese hazvinyadzise kugeza mese chakakosha rudo Oh, yes. chakakosha rudo zvauchataura nemurume wako ndozvinoita kuti akurumidze kuuya kumba karekta yaunoita Character. ende kurumidzai kuregererana Character. kurumidzai kuregererana pane pekuti baba vakatadza baba vakaita a lot of mistake kana iwe unotadza futi but marriage baba vakaregerera vakakonfesa zvii zvavo usarambe uchivadzosera kuna susan usarambe uchivadzosera kuna ex chipo usarambe uchivadzosera to the past Oh, marriage inoda kuregerera oh, marriage inoda sorry mm. marriage inoda love you mm. hakuna marriage iri perfect mm. but kone kusangana pakati mukasangana pakati munoenda kure thank you